Әлхәмдүлилләһ, вәссәләтү вәссәләмү галә рәсүлилләһ, хөрмәтле дин кардәшләрем! Рөхсәт итегез, беренчедән, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт исеменнән һәм шәхсән үз исемемнән динебезнең күркәм сәламнәрен җиткерергә, Әссәләмү галәйкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү! Аллаһ Тәгалә барчабызга да үзенең чиксез сәламен, рәхмәтен һәм бәрәкәтен ирештерсә иде. Әлхәмдүлилләһ, без бик күркәм мәҗлескә җыелдык. Пиамбәребезне искә алырга, аңа салаватлар әйтергә, Мәүлид мәҗлесләрендә безнең күңелләребездә Пиамбәребезгә карата мәхәббәт арта. Мәүлид мәҗлесләрендә без Пиамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу аләйһи вә сәлләм турында белемнәребезне арттырабыз. Сәхабәләр заманында андый мәҗлесләр булмаган. Чөнки мондый мәҗлесләргә ихтыяҗ булмаган, сәхабәләр Пәйамбәребезне бик яратканнар, сөйгәннәр, алар янын Сәхабәләр Пәйамбәребез янында булмасалар да, аларның күңелләре һәрвакыт Пәйамбәребез белән бергә булган. Һәм сезгә Сәхабәләрнең Пәйамбәребезгә карата булган мөхәббәте турында бер риваять сөйләп үтәсем килә. Белгәнебезчә, сөекле Рәсүлебез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу алейһи вә сәлләм унөч ел дәвамында Мәккәдә халыкны дингә чакыра. Шушы унөч ел дәвамында ул бик күп авырлыклар күрә. Аны рәнҗетәләр, кимсетәләр, төрле киртәләр куялар һәм хәтта үтерергә телиләр. Аннары Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән ул һиҗрәт кыла, Мәккәдән Мәдинәгә һиҗрәт кыла. Шуннан соң Пиамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм күп кенә сәхабәләрен төрле җирләргә җибәрә ислам динен таратырга. Көннәрдән бер көнне Пиамбәребез алейһи саләтү вә сәлләм берничә сәхабәне Мәдинәдән Мәккәгә җибәрде, Мәккәдәге төрле кабиләләрне исламга чакырыр өчен. Шул сәхабәләрнең күбесе вафат булды. Ике сәхабә генә калды, Зәйд һәм Һубәйб. Ике сәхабә. Һәм шушы ике сәхабәне җәзаларга уйладылар, үтерергә уйладылар. Һубәйб әл-Ансари Пиамбәребезгә үз сәламнәрен җиткерәсе килде. Үлер алдыннан Пиамбәребезгә үзенең ихлас сәламнәрен җиткерәсе килде. Ләкин шушы сәламнәрне җиткерергә аның янында бер кем дә булмады. Һәм ул ихластан, Әссәләмү аләйкә, йә Расулуллаһ! дип әйтә. Йә Раббым, шушы сәламемне Пиамбәребезгә җиткерсәң иде. Искә төшерәм, Хубәйб әл-Ансари Мәккәдә була, Пиамбәребез Мәдинәдә була. Пәйгамбәребез Мәдинәдә сәхабәләр белән утырган вакытта, Вәаләйкүм әссәлам дип әйтә. Сәхабәләр сорыйлар, Йә Расыйлулла, сез кемгә сәлам бирдегез? Сезнең кардәшегез Хубәйбкә сәлам бирдем дип җавап бирде. Карагыз, бу сәхабәнең мухәббәтенә. Ул Мәккәдә була, Пәйгамбәребез Мәдинәдә була. Мәккә белән Мәдинә арасы 400 километр. Аллаһ Тәгалә шушы сәламне җиткерде.

Ләкин ул Аллаһның илчесе. Аллаһ Тәгалә аны безгә җибәрде, шуңа күрә ул, һәркайсыбызның да рухи атасы. Вә хатамәннәбиин, һәм ул пигамбәрләрнең ахыргысыдыр. Сөекле Рәсүлебезгә хәтле бик күп пигамбәрләр килгән, һәм әйтергә кирәк, алар барысы да пигамбәребез турында белгәннәр. Аллаһ Тәгалә һәр пигамбәргә Рәсүлебез турында хәбәр биргән һәм бу хакта Гыймран сүрәсенең 81 нче аятендә әйтелгән. Шуңа күрә пигамбәребез турында Коръәндә генә түгел, Тәуратта да, Инҗилдә дә язылган. Пигамбәребез пигамбәр булганчы ук инде Насара дин әһелләре, Яһүд дин галимнәре пигамбәрлек сыйфатларын күргәннәр. Мәсәлән, Пәйгамбәребез галәйһиссәлатү вәссәлам унике яшендә үзенең абыйсы Әбү Талиб белән сәфәр кыла, Суриягә бара. Шунда унике яшьлек малайны, Пәйгамбәребезне, Бахира исемле бер насара дине дин әһеле күрә. Һәм ул әйтә Әбү Талибка, Йә Әбү Талиб, бу малайны сакла. Бу малай бик зур кеше булачак, пиамбәр булачак, аны кире Мәккәгә кайтар. Һәм Әбү Талиб шушы монахның сүзләренә колак салып, пиамбәребезне кире кайтара. Һәм күп кенә башка насара дин әһелләре пиамбәрлек сыйфатларын күрәләр. Искә төшерик, мөхтәрәм җәмәгать, пиамбәребез Мөхәммәд аләйһиссәлатү вәссәлләм 610 нчы елда, изге Рамазан аеның Кадер кичәсендә Хира тавында Җебраил фәрештә белән очраша. Җебраил фәрештә аңа беренче аятьләрне бүләк итә. Галәк сүрәсенең беренче биш аятье. Шуннан соң пиамбәребез өйгә кайта. Ул курка, ул әле ул үзе дә әле тулысынча аңламый нәрсә булганын һәм Хәдичә анабызга әйтә, Мине терегез, мине каплагыз, ди. Хәдичә анабыз бик хикмәтле хатын була. Ул үзенең иренә, сөекле пиамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу алейһи вә сәлләмгә карата мәрхәмәтлелек күрсәтә, аны тынычландыра һәм шуннан сон ул аны кемгә алып бара? Варака ибн Нәүфәлгә алып бара, үзенең туганына. Ә Варака ибн Нәүфәл ул христиан дин әһеле була. Ул Инҗил китабын яхшы белә һәм пиамбәребез алейһиссалату вә сәлләм аңа үзенең хәлен сөйләгәч, ул аңа әйтә, Синең яныңа Җәбраил фәрештә килгән иде. Ул фәрештә башка пиамбәрләргә дә килгән иде һәм син бөек шәхес булачаксын һәм килер шундый вакыт, сине Мәккәдән куачаклар. Ничек Мин телим, шул вакытта синең яныңда булырга, дип әйтә. Ләкин ул тиздән үлеп китә. Варакә ибн Нәүфәл үлеп китә. Шулай итеп, Варакә ибн Нәүфәл Инҗил китабыннан пиамбәребез турында белгән һәм нәтиҗәдә, Башка диндә булган кешеләр, яһүдләр, насаралар, исламны кабул итәләр. Мәсәлән, Абай, Абиссиниядән егерме насара динендә булган кеше килә, егерме дин әһеле килә, Пәйгамбәребез, аләйһиссәлатү вәссәлам, аларга Коръән аятьләрен укый, аларның күңелләре йомшара, күзләреннән яшьләр агыла һәм алар барысы да исламны кабул итәләр.

Аллаһның рәхмәтенә өмет итүчеләргә, ахирәт көненә инанучыларга һәм Аллаһны күп зикер иткән кешеләр өчен сөекле Рәсүлебездә иң күркәм үрнәк. Сөекле Рәсүлебез Мөхәммәд аләйһиссәлату вәссәлам барыбыз өчен дә күркәм үрнәк була, булып тора. Кеше кем генә булмасын, ул җитәкчеме, гади кешеме, баймы, фәкыйрьме, Олы кешеме, яшьме, остазмы, шәкертме, хәр кем өчен пиамбәребез күркәм үрнәк була. Чөнки пиамбәребез терле сынаулар аша үтте, терле вазифалар башкарды, шуңа күрә хәр кеше аның тормышыннан үзенә үрнәк алырга мөмкин. Мөхтәрәм җәмәгать, тырышсак иде пиамбәребезнең тормышын тирәнрәк өйрәнергә. Гадәтләнсәк иде хәр көнне пиамбәребез турында иң кимендә ике-өч бит укырга. Аның тормышы турында ике-өч бит укырга тырышыйк. Үз яныбызга балаларыбызны утыртыйк, оныкларыбызны утыртыйк, бергә Пиямбәребезнең тормышын өйрәник. Шул вакытта безнең күңелләребездә аңа карата мәхәббәт артачак һәм без аның тормышын тирәнрәк беләчәкбез. Сөекле Рәсүлебез, аләйһиссәлатү вәссәлам, чыннан да, бик мәрхәмәтле кеше булды һәм ул ислам динен мәрхәмәтлелек белән таратты, шәфкатьлелек белән, юмартлык белән. Кайбер кешеләр әйтәләр, ислам дине кылыч һәм корал белән таралды. Юк, алай түгел. Пиямбәребез сугышларда катнашты, ләкин ул сугышларның тарихын белергә кирәк. Нинди максат белән Пөйамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм һәм аның сәхабәләре сугышларда катнашты? Бары тик бер максат белән, яклау максаты белән, саклау максаты белән. Кайчан агрессия булды, кайчан һөҗүм ясалды? Әйтергә кирәк, Мәккәдә яшәгән вакытта Пөйамбәребез салләллаһу алейһи вә сәлләм беркайчан да явызлыкка, Сугыш белән җавап бирмәде. Ул сабыр итте, Аллаһның әмерен көтте. Бары тик Мәдинәгә күчкәннән соң гына Аллаһ Тәгалә рөхсәт итте мөселманнарның малларын, җирләрен сакларга. Шундый максат белән генә сугышлар булды. Башка вакытта Пәйгамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлләм һәрвакытта явызлыкка изгелек белән җавап бирергә тырышты. Ул дошманнарын гафу итә белде, чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Идфә билләти һия әхсән, Начарлыкка, явызлыкка изгелек белән җавап бирергә тырышыгыз, һәм шул вакытта сезнең дошманыгыз дустыгызга әйләнер. Искә төшерик Гомәр бин Хаттабны. Ул бит Пәйгамбәребезне үтерергә теләгән, кылыч белән үз өеннән чыгып, Пәйгамбәребез өенә барган, аны үтерү нияте белән. Ләкин Аллаһ Тәгалә аның күңелен үзгәртте, ул исламны кабул итте. Һәм күп кенә башка сәхабәләр пиамбәребезгә карата бик начар мөнәсәбәттә булдылар, ләкин алар пиамбәребезнең мәрхәмәтлелеген күргәнгә күрә, алар исламны кабул иттеләр, аларның күңелләре йомшарды. Менә без күп сөйлибез пиамбәребезнең сөннәте турында. Без пиамбәребезнең тышкы сөннәтенә генә түгел, ә әхлак белән, әдәп белән булган сөннәткә дә игътибар итәргә тиеш. Пиамбәребезгә карата булган мөхәббәтебез, Сөннәт турында булган белемнәребез безнең туган кардәшләребез белән, дин кардәшләребез белән булган мөнәсәбәтләребездә чагылырга тиеш. Без туганнарыбызга карата нинди мөнәсәбәттә, бер-беребезгә карата нинди мөнәсәбәттә? Төрле хәлләр була, төрле сынаулар була. Без кешеләрне гафу итә беләбезме? Без аларны аңлыйбызмы? Без аларга ярдәм итәргә тырышабызмы? Менә шундый сорауларны бирергә кирәк үзебезгә. Аллаһ Тәгалә һәркайсыбыздан да разый булса иде һәм шушы мәҗлесебезнең кабуллардан кылса иде. Ике дөньяда да бәхетле бәндәләрдән булырга насыйп булсын.